Awle kan puang kan puang a, Israel leh US chuan Iran an rawn beihrawn leh ta rup mai le. Khawvel hlauhthawn Middle East ah a thleng leh ta a ni ber mai, enge chhan kan hriat vek tawh kha. Nuclear neih tum Iran chu Uranium enrichment level a tihniam duh loh vang leh a proxy militia te a support thin a bansan duh loh vang te US duh anga inbiakna tihhlawhtlin duh loh vangin US leh Israel chuan Iran a luhchilh leh ta riap mai le. US leh Israel chuan Iran laka beihpuithlakna lian tak an nei a, Trump-a chuan an tum ber chu sorkar paihthlak a nih thu a tarlang. Strike ah hian Supreme Leader Khamenei leh President Pezeshkian te tinzawn an ni a. Israel official chuan Islamic Republic ram pumah bomb puak ri hriat a ni a. US President chuan Iran mipui te hnenah in zalenna hun a hnai tawh tiin a sawi. Kar rei tak chung regional tension a zual zel hnuah te buaina chhuak maithei hlauhawmna nasa tak a awm hnuah Israel leh US chuan inrinni hian Iran chu nasa takin an bei ta rup rup mai. Islamic Republic ram pum dap in hmun hrang hrangah nileng in beihpui an thlak chhun zawm zel a ni. Strike hi Supreme Leader Ali Khamenei leh President Masoud Pezeshkian te beihna a ni tih Israel official chuan a sawi a, top regime leh military commander dangte pawh bei an nih thu official chuan a sawi. Strike result erawh a la chiang lo. Israel huna zing lam dar riat hnu lawka military campaign neihnaah an target zingah hian Iran sipai te, Sorkar hmunhma leh intelligence target te pawh a tel a ni tiin official pakhat chuan he operation chungchang hi a puang. He beihpui thlaknaah hian Revolutionary Guards commander senior leh political official engemaw zat an thi niin Iran sorkar establishment nena inhnaih tak Iran mi pakhat chuan Reuters a hrilh. An zingah hian

Radical tak hian America leh kan ram ve hnimna atana kan thil pawimawh ber ber te a tihbuai lohna tura hmalakna lian tak kalpui a ni ta ni, a ti. An missile te hi kan tichhe vek dawn a, an missile industry chu leilung atangin kan nuai bo dawn a ni, a vaiin tih chhiat vek a niang. An Navy hi kan tichhe dawn a ni, tiin a Truth Social account-a video statement-ah Post-a a sawi e. He biala Iran thawhpui a firfiak Proxy-te hian he bial leh khawvel hmun hrang hranga mite an tibuai a, kan sipaite bei thei tawh lo turin kan nuai dawn a ni. Trump-a chuan a tum ber chu sorkar paihthlak a nih thu a tar lang a, Iran mipuite chu he hun remchang hi hmang tangkaiin an sorkar paihtla turin a ngen. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan mipui hnena a video message-ah he operation hi Islamic Republic-in Existencial threat an siam. Nuaibo nih theihna tur leh Iran mi ten an chanvo an chan theihna tura inthlak danglamna hun tur a ni. Iran mipui hmun hrang hranga thuneihna sang tak neia rawng taka roreltute chu paihboa, zalinna leh remna hmuna tan Iran siam hun a thleng ta tiin, Premier chuan a sawi. Iran chuan sipai beihpui thlakna hi nasa taka chhan let a tiam a. Zingdar sawm vel atang khan Israel ah Iran chuan missile a tir lut ve nghal a. Israel Air Defence ten Iran missile tihtawp tumin hma an la a. Heng anih vang hian mi makta duai tam tak chu shelter ah an tlan lut a. Tlai darnga leh a chanve thleng khan Israel ramah missile sawmli vel kah luh a ni tawh a. Mahse chenna hmun direct thleng erawh report a awm lo. Central Israel missile hmanga bei a nih hnuah naupang kum sawm pasarih mi chu missile e a them in a hliam a, mahse an a lo niin medics te chuan an sawi a, tleirawl hi damdawiinah an hruai niin an sawi. Hemi hma hian Israel hmarchhak lamah mi pakhat kum sawmnga mi vel pakhat chu missile rawn kal laia an tlanchhiat laiin Hliamna taka tuar niin Magen David Adom Ambulance Service chuan a sawi a, thi leh hliam report dang a awm lo. Iran hian Middle East ram pumah American sipai sang tam tak awm zinga thenkhat, US base thenkhat, missile hmanga beih a nih thu an sawi bawk. Chung zingah chuan Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Jordan, Kuwait leh Bahrain-a US base te pawh an tel a, video hnu hnung berah khan US base chungchang chu kan puan tawh kha. Iran chu ram pumah internet zawng zawng a ti tawp vek tawh niin Monitor Net Blocks chuan a sawi a, he hmalakna hi nikum lama Israel nena an indo laia an hman dan ang chiah kha a ni, a ti. Israel chuan ni engemaw zat buaina hmachhawn turin a inbuatsaih niin Israel official chuan a sawi.

Thutlukna a la siam lo tih a lo sawi tawh. Israel chuan Iran laka an beihpui thlakna chu Roaring Lion tiin a vuah thu a sawi a, Washington erawh chuan he an military campaign hi Epic Fury a nih thu an sawi thung. Kan puan fo tak ang khan US chuan he bialah hian indona thlawhna leh indo lawng tam tak a lo chhawp tawh a nih kha. Iran chu a nuclear program chungchangah inremna siam tur a nawrin a bei a ni. Tuna US beihpui thlakna hi indo thlawhna leh tuipui atangin Indo lawng hmanga kalpui a nih thu US official chuan a sawi. He hmalakna report hmasa ber chu Israel rama zing dar riat leh minute sawm pathum khan puan a ni a, Israel ram puma siren a ri a. Israel mite chu beihpui thlak tan a nih tur thu hriattirna leh inhumhimna hmun hnaih taka awm tura vo khanna a ni. Hei hi Iran-in phuba a rawn lak ngei an rin vang a ni. June kum sang ni sawmhnih pathuma ni sawm pahnih chung aw indona an tan tirh khan, Hetiang hian Israel chuan a mipuite hriat atan siren a lo ti ri tawh bawk. Israel mite bei an nih thu hriattirna atan pawh ram puma siren an activate bawk. Hemi hnu rei vak loah hian Tehran leh Iran ram puma hmun tam takah Israel chuan thlawhna hmangin beihpui thlak a nih thu report a awm nghal a, Iran media te chuan ram puma beihpui thlak huaihawt a nih thu an tarlang. Israel Defence Minister Israel Katz chuan thuchhuah siamin, Israel state laka Iran beihna hlauhawm rawn kal tih bo nan Iran chu beih hmasak a ni, kan neih khalh Iran laka preemptive strike an nei tih a sawi. US official pakhat chuan The Times of Israel a hrilh danin he beihpui thlakna hi US leh Israel tangkawpin an kalpui a ni, a ti. Security source hming tar lan loh chuan Channel Twelve hnenah tuna beihpui thlakna hi thla tam tak chhung US leh Israel ten thawhhona an siam tawh thu a sawi a. Thudawnna chuan Israel chuan he operation hi all out a ni tih a sawi a, US chu page khatah a awm tih a sawi bawk. A awmzia chu Israel tan chuan indona puitling a ni a, US erawh sir khatah an tel ve tihna a ni ber. Thudawnna chuan joint attack initial phase chu nili chhung awh tura ruahman a nih thu a sawi bawk. US official te chuan The New York Times hnenah Tun a bawm puak mek hi Operation Midnight Hammer aiin a zau zawk a rinawm thu an sawi a. Ni sawm pahnih chhung zet indona ni kuma neiah khan US bomber ten Iran nuclear hmun pawimawh an kap a nih kha. IDF regime chuan nuclear site a tichak a, missile siam chhuahna a tipung a, Israel sipaite chuan reservist sing hnih vel an koh thu an sawi a. Heng zingah hian Israel Air Force, Intelligence Directorate, Home Front Command leh Israel Navy te an tel a. Hei hi tuna reservist singa vel duty te an rawn fin ang. IDF chuan US nena an chetna ah hian sipai target tam tak beih a tel tih sawiin sorkar laka beihpui thlakna zau tak, inrual tak leh inzawmkhawma beihpui thlakna a nih thu a sawi. Thuchhuah siamin sipai te chuan US nena Joint Broad and Powerful Operation an neih chu Iran fir fiak sorkar tluk nana beihpui thlakna leh hun kal zela State of Israel tana existential threats tih bo tumna a nih thu an sawi. Iran sorkar hian Israel tihchhiat a tumna chu a kalsan lo tiin sipai te chuan an sawi a. Tun hnai thla engemaw zat chhung khan June kum sanghnih sawmhnih panga indonaah Iran-in chhiatna nasa tak a tawk chung pawhin Iran sorkar chuan a nuclear programme te a tichak a venhim leh thup a tumna chu a chhunzawm zel tih a hmu chhuak a ni. Pawi khawihna thlen hma hian IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan Israel Air Force pilot te hnenah history an siam dawn tih a sawi. Inrini zing hian Operation Roaring Lion a inṭan a, mission kalpui turin thuneihna in nei a, in target te chu inkap ṭan thei ta a ni. History chu siam ila, nangmahni ah rinna kan nghat e, kan vai atan hun ṭha leh hnehna ni a rawn her chhuak ngei ang tiin Zamir chuan strike neih hma a pilot te hnenah thu a chah. Zamir hian IAF's Underground Command Centre atanga beihpui thlakna hi IAF hotu Major General Tomer Bar leh Top Commander dangte nen an vil a ni. Aw le, kan duh tawk phawt ang a, Israel leh US chuan Iran an beih rawn ta chu ni a, enge thleng zel dawn le, he channel atang hian in lo ngaichang zel dawn nia.